ס'איז געווען אמאל א הערליכע ריזיגע פאלאץ אויפן שפיץ פון א בארג, דארט האט געוואוינט א גרויסן קעניג, און דער קעניג האט געהאט א גאנצע שטאט פון באדינערס, און איינער פון זיי איז געווען זיין געטרייער וואסער טרעגער וואס פלעגט יעדן טאג אראפקריכן אונטן די בארג, און ארויפגעברענגט צוויי דריי גרויסע אמפערס פון וואסער אז די קעניג זאל האבן וואסער. נו ויהי היום דער וואסער טרעגער איז געווארן אביסל עלטער און ער האט געזען אז ער קען שוין נישט אזוי גרינג גיין, ער איז געווען מורא'דיג געטריי צום קעניג, האט ער מחליט געווען ער גייט אריין מחנך זיין זיינע צוויי קינדערלעך זאלן אנהייבן צו טון די ארבעט, איינער איז געוועזן א מער א געבויטער א שטארקער מיט גרויסע ברייטע פלייצעס, און די אנדערע איז די יונגערע געווען אביסל אזא מאגערע האט נישט געווען אזוי שטארק, און ביידע זענען אראפגעגאנגען מיטן טאטן יעדן טאג און מען האט אנגעפילט די צוויי אמפערס פון וואסער און ארויפגעשלעפט זיך דעם בארג מיט דעם שטעקן אויף די פלייצעס, און פארשטייט זיך ס'איז אריבער אפאר טעג און דער געזונטע שטערקערע קינד דער עלטערע איז אנגעקומען מיט צוויי גאנצע באקעטס פון וואסער אויבן און מען האט געהאט צו נוצן וואסער פארן קעניג פאר א גאנצן טאג. דער יונגערע האט זיך אזוי געוואקלט א גאנצע וועג ארויף, אז ביז ער איז אנגעקומען אויבן איז געווען קוים אויף מים אחרונים צו וואשן. דער קינד דרייט זיך אויס צום טאטן און פרעגט אים, טאטי, קענסט מיר מסביר זיין וואס די תכלית דא איז, איך מוטשע מיך דא יעדן טאג, מען גייט אראפ אויף אן אנדערע מקום, מען קומט ארויף, מען גייט ארויף, מען קומט אראפ, און ס'בלייבט גארנישט, א טראפעלע וואסער, אפשר קענסטו מיר טרעפן עפעס א צווייטע זאך צו טון? זאגט אים דער טאטע, שעפעלע, ווארט, געב מיר אפאר וואכן, כ'וועל דיר ווייזן. און דער קינד גייט ווייטער און מוטשעט זיך, און יעדן טאג האט דער קעניג געהאט מים אחרונים פון איינעם, און אַ שעפֿע פֿון װאַסער פֿון דעם צװײטן. נאָך אַ פּאָר װאָכן נעמט דעם טאַטע די ייִנגערע קינד און זאָגט אים, קום אַראָפּ, טײַערע ייִנגעלע, לאָם איך דיר װײַזן. און ער הײבט אָן צו גײן און ער זעט ס'איז דאָ אַ הערלעכער גאָרטן מיט אַ ביוטיפֿול פּאַט מיט שײנע בײמער און בלומען אַרום און אַרום. זאָגט דער טאַטע פֿאַרן קינד, שעפֿעלע, אַזױ װי איך האָב באַמערקט אַז ס'הײבט זיך אָן צו גיסן װאַסער די גאַנצע װעג אַרױף, האָב איך געקלערט איך בין דאָך אַזױ געטרײַ פֿאַר אונדזער הײליקן קעניג אַז איך בין געגאַנגען און איך האָב אײַנגעפֿלאַנצט שײנע בלומען די גאַנצע װעג אַרױף. און יעדן טאג בשעת דו ביסט ארויפגעגאנגען מיט די וואסער האסטו געוואסערט די בלומען, און יעצט אזוי על איך קענען איבערלאזן פאר די קעניג א הערליכע גארטן וואו עס וועט קענען גיין שפאצירן און זיך צו בארואיגן. טייערע איד, ס'איז זייער שווער און אונז האמיר נישט אלעמאל אזעלכע ברייטע פלייצעס, אונז קען מיר נישט, ס'וואקלט זיך, און מ'פאלט דורך נאכאמאל און נאכאמאל, און א מענטש טראכט צו זיך וואס האב איך צו ארבעטן, אה, ס'איז א שאד די צייט, איך בין דורכגעפאלן, נישט מיר האט מען געמיינט מיט דעם. געדענקטס אז אונזער טאטע אין הימל ווייסט דאס און זעהט דאס, און יעדע מאל א מענטש געבט זיך א כאפ און ער איז זיך מתגבר, לייגט ער אריין און ער פלאנצט איין דארטן הערליכע ביימער, און די מער מען פרובירט און די מער מען איז זיך מתגבר, אונז שטיי מיר און מיט יעדע טראפעלע התגברות וואסערט מען נאך א בלום און נאך א בוים, און יבוא יום אויב איז דער הייליגער מלך ער האט אזוי הנאה פון די גארטן וואס אונז פלאנצט מיר, און ס'וועט קומען לעתיד לבוא העט מען זעהן די געוואלדיגע פירות,